Hello, jina, palissa jgħetaw, qabel is-semi final ġviri, meta taraw dal-feature ma nafx, jkun xaddejt, jew le, hopefully, għaddu għassibt, imma ma nafx, jina, għana mill ħjar tija, jew kif ħajamel kullħat, nispera li intom diħdu għaz bil-performance tal-lejla. Thank you ta' support li kullħat, ta' l-messagġi li battu ta' Facebook, likes u xnafjien, napprezza Kull kumment li għaddejtu, grazzi tal-feedback tagħkom. Well, enjoy it il-lejla.
Inti joġbok il-Eurovision ġbi? Eh, ħafna. This is it. Ma looking forward għal-lejla. Għed nibza xfit imma looking forward, għed nibza li li.
You will be great! Ejja! Imma, imma,
Alla ma.
Tibda tara l-proċess ftit ftit u issa f'salt wieħed Waslet il-ġurnata. Nieħu ħsiebhom biex jagħmlu l-warm up qabel jitilgħu fuq l-istage ħalli jkunu preparati kemm jista' jkun.
Kun ħafna nies għaddejjin ġifieri atmosfera sabiħa. Eh, min kanta lem, min kanta law, min bil-qeda mal-art, min dieħel, min ħiereġ, taf kif. Hekk kien atmosfera vera sabiħek. Indimentikabbli żgur ħatkun.
Anka kieku mhux qegħdin hawnhekk qegħdin Malta fimti hija rutina ta' kuljum li nitolbu għajmin qabel għax inqumu fil-ħodu għax qabel norqdu. Allura għajmin għal-menu għalija ħajtek għal xi wħud minna. Allura qismu iktar u iktar terġa' qabel xi ħaġa iktar importanti, u I mean fejn titlob kuljum ma titlobx qabel tmur fuq l-istage. Qudiem l-Ewropa u hekk u allura dejjem we make it a point illi iltaqgħu flimkien u ngħid talba flimkien u ħalli Niċċitjaw ftit u nkunu sebba fuq l-istage flok sitta u kun ġesu maħna.
Mux qabel kull performance ta' biss nitolbu, anka matul ġurnata, eżempju, najdu eja, jew għara performance, sejja ħanajdu l thank you, il-bambin, taf kif?

Time to follow her tomorrow.
Għajdilna xe tħoss għajt illum. Jiena fer kbir li aħna l-Maltin li qegħdin hawnhekk kien għadna kollha f'daqqa. Eh, inħobbu ħafna l-ġalluka, l-familja kollha benzina somma ma tistax ma tħobbhomx. Inti għandek 80 sena u ġejt malma u kol. U mela, dawguralek ġalluka hi, taf kam inħobkom.
Inaqadna bħala familja waħda ġalluka kien itmu li mexxina niġu hawnhekk. Aħna qegħdin warajk u l-lejla ħassib is-sapport tagħna. Min għamilha dil-banner? Eh, Għattinita x'aħna razza osra u li naqtaw mill-kfif.

għandhom ċertu valuri, valuri spiritwali. Ekku akka jiena parti li ġejt hawnhekk hija biex akka bħala familja hawnhekk nkunu qed nitolbu, hekk kuljum qed nagħmlu quddiesa hawnhekk nibdew b'quddiesa sabiħa. Gianluca aħna bdejna l-ġurnata llum billi tlabna ħafna lik, ċelebrajna l-Ewkaristija, it-tema tal-qari llum kien We Are One u hekk hija t-tema tal-Eurovision ukoll illum u nawgurawlek illi tieħu gost illum. We are one with you.
Gianluca, Ħu gost, kun kalm, u jsir li jsir, u aħna kuntenti bik dejjem. u. Bħal dejjem.
Good luck kbira u moħħok kemm u ħodha relax. I'm sure you'll do well, mhux vera. Ekku. Tajjeb. Enjoy insomma, enjoy, intom xejdu. Em, eh, speċi Anki jekk ma tgħaddix u kienet esperjenza għal kulħadd naħseb jiena u xorta ħadna gost bħala familja, ġifieri esperjenza. Kummenti ta' Vincent?
Gudla kbira, aħna nħobbuk ħafna ħafna ħafna ħafna u ħafna u nispera li jmur kollox sew. U nibqgħu nissapportjawk jiġi xiġi. Brava.
Thank you. Ħa toħodlu postu l-Peppi.
Ejja, joġobni x-xogħol, vera, sabi. Mela, inaqdu please, awek.
Aħna nagħtu s-sapport tagħna minn hawn, jirnexxilhom. Good luck. Good luck.
Namlu l-aħjar ta' nawx. Imma ek il-vibe huwa sabiħ immens fl-istess ħin. Anka backstage għal-kem tkun eċitat. Ekku, it's an amazing experience illi li għat maħsib sa tkun daqsek sabiħa jien.
You, you feel so happy, as in and so excited li tejt ma di vera taf kif.
Tara xol kif isira u hekk professional ħafna. Sabiħ li tkun parti minna.
Lejla ħankun nafu li hemm il-Maltin kollha mat-television xi ħaġa sabiħa ħafna.